Rhyme and Reason project YouTube channel ah kan lo lawm leh vek cheu a ni. Hei tun ṭum ah hian in Dehradun lam ah ka awm a, Family trip kan nei leh a, Missouri te pawh kan han tlawh ve leh zawk a. Tichuanin hei tun ṭum khan kal na pawh hi home stay hi khan an uar khawp a, ih kan han book leh a ni a ti hian umm mi in aw kan han luah haw ve leh lawk a ni. Dehradun a kan kal hianin hei Dun Bible College tih a awm a, tun tumah hian tlawh kan tum dawn a ni. Aw Paula hian aw kan zin chhuh zawng in Paula hi kan hmang a aw kan duhna piang ah min kal pui a ni Paula hian chuan heta aw ka chhungkua te an awm bawk a aw ka fan in rawn bye bye e bye bye rawh bye bye khua hi nuam a a hlum lo a vawt lo a aw go ti te pawh Tun ka hria mahse a boruak kha nuam fe zawk ta ko a ti ti ai chuan. Sipai pension an ti mai a. Hetiang hin tam a chuan an pension hnua in sa te maw ka ti ang khan a tam em em mai a. An compound ah hian thing hi tam thei hrim hrim an mahni compound chhungah hian an maintain tha a ni.

I zo te i te nupa pula la te nupa ti zawk te ang aw an nih hi umm an nih hi a milo mikhual dawn a ni chipa ei hei pi zo te i a nia hei an pa an pasal pula la a ni aw chi ve ulh e aw tunah hian pula la hi kan zawt nghal mawlh mawlh mai ang a e a hma kan hmuh hi hei helaia building kan hmuh hi eng nge. Hei hi a administration block a ni a, chuan hei right side lampang kha chapel a ni awh ka maw chuan luh hianin principal office leh ka mi finance office leh office staff ho a office a ni ta a. Ok kan lut nghal chhin dawn mi nia han en chhin phawt leh building atang hian te rawh.

Tunah chuanin an awm mang lo ta. An awm mang lo aw.
Mahse.
Ahh online a ni ta tunah sawmthum pasarih kan nei a, chu chu a tlem khawp mai hei online a nih vang khan maw pandemic vang khan a nih tak chu a nih loh kha ta a pangngai ah chuan sawm sarih te a ni thin a chuan hindi course ka awm bawk a hindi course nen chuan sawmriat panga te sawm kual lai te.

Hmm, hei hian dining hall a ni a, tah hianin aw Pathian thu zir te khanin hmm chuan ei sap sap thin ni, breakfast, lunch, dinner te pawh maw? Helai hi hei helai hian a phui khup lo va, he lampang hi entry a ni ta hei. Dining hall atang khan kan chhuak ta a, aw hei hi pawn lampang ba thar a ni khat. Chuan a chungah hian kan chho leng a, a chung hi pula le aw. Eng nge ka library. Library.
Oh, library. Oh, kal ma saro ka ron zing chaw. Oh. No, la mai hey. Dun Bible College hi ro pui na deuh ani a. Chu chu nakina kan la sawi Hindi ti lai kha kan viewers te pon in lo hrianga. Hindi lai kha poi mo enge thalai kha enge ro bol na nge ti lai te kha special na dan line ta mo. Pakha guest house. Hey, right side. Hmm, hey library ni a.

Aw helai hi reception ani kan ring ngawt atero. Ani. Um reception.
Ani a. Helai a Dehradun a hian khum som sarih chuang. He library hi lo ding tawh tina nih chu.

Hei hi thianpa Mafela hian a hmang tangkai ang a, nuam a va ti dawn em? Ka thianpa Mafela hian ni chu nileng pawn a thu leh duh mai ang, helai hi chuan hei a lo awm khawp mai. Umm, Pu Lal te nupa kan lawm hle mai a, kan han kal kual thawk thawk a, round khatna ang chauh la nia. Umm, kan inkawm dan hi aw chutianga ti ren run kha a ni dawn chuang lo bawk a, engtin nge thil kan zawh duh chau chu? Engtia Dun Bible College-a thawk hi nge in nih? Tunahin eng angin nge in awm? Ti kha min hrilh thei em? Aw, ti hrilh thei e. Aaa, Dun Bible College hi kum thum dawn hetah ka lo thawk tawh a. Aaa, tunah chuan Academic Dean ang hian ka awm a, mawhphurhna te min lo pe chho a. Hei, aaa, MPH two thousand. two thousand eighteen nineteen ah khan ka zo a ka zawh MTH ka zawh vel leh khan hetah ka lo thawk a tan a two thousand nineteen atang khan tun thleng hi a kum khatna chu lecturer ang khan ka thawk a chuan a kum nihna ah hianin mawhphurhna bik deuh te min lo pe chho ve a chuan tun thleng hi kan thawk a hetah A campus chhungah hian kan awm a, tun tunah tak hian. A nih chu, a nih chu. Chuan i leh Pizote hi han sawi ta lo lo ila, ti hianin, In pa hi i awmpui tawp nge ni a, thil dang i ti kual em tunah hian? Aw, tunah hi chuanin school-ah ka thawk a, helai hmunah hi chuan a community ang hianin hei. Hmeichhe ho, girls ho, te hi Wednesday ah han online ah pawh hian in inkhawmna hi kan neihpui ta, Bible study ang hi. Tiang te chu ah te chuan ka tel a. Tin ah hemi i DBC hian in Sunday hian inkhawmna hi a hran pahin kan nei ta. Hetah hian service hi tah te chuan in enge ah. Pathian thusawiina te neiin tiang chuan theng angin a chhungah hianin ka inhmang ve a. Sawi leh sawi hnu ang khanin a hma pawh kan sawi deuh ang khan hei kan naute hi, kan student te hi ih a then chu enge khatiang ih. I Sunday school background kan tih ang te nei lo khan ni ta, hahvang kha hi a chip chiar a hrilh ngai te an lo ni ta, i chuvang chuan khang te kha han tih chip chiar te hi ngai thin a, tin tawngtai na hi an duh em em mai a, a kha i min hmuh hlek hi chuan in tawng min tawngtai sak rawh tih kha a ni deuh reng a, chuvang chuan tawngtai na te hi i kan thei ang ang in i kan han neihpui bawk a.
Aw a ni chu. Chu tuna kan sawi duh chu umm hei pi Zotei te hi kan viewers ten min lo hriat chhak tur chuanin thei dan chuan kan in hmelhriat dan ti zawk teng pi Zotei te nena kan in hmelhriat dan hi chu Delhi Mizo inkhawm DM mi hnuai hian DM ṭi i Delhi Mizo ṭhalai inkhawm kha awm ve leh ṭhin ni tin nu ho te pawh kha awm ve leh ta a. Chutah chuan Delhi Mizo tha lai inkhawm hian support an pe thin ta a ni. He Dun Bible ka leh chhiah hian pawimawh khawp mai a helai hi engvangin nge an pek? Khawiah nge an pek tih lai kha Pi Zotei hian min chhan sak ta mai se. Chu chu Pi Zotei te kal tlang hian chu support chun te ta nih hian an lo buaipui vek a, kan lawm khawp mai a, DMTE pawh an lawmin ka hria a. Tun tumah pawhin hei kan vawi khat inhmun a ni mah se, kan inlial nghal em em mai ni he rawngbawlna avang hian. Ni e, hei DMT hian min rawn ih support ta, ih kan sawi ang khan kan naute kan student ho hi ih ah khatiang anga background tha nei khan ni lo a, tlangpuiin hei ih Punjab te Haryana ah tin Orissa, Bihar, leh hei Uttarakhand tlang ram vel atanga lo kal hi an ni tlangpui ta chuan umm an rawn hriat dan chu ih an pastor te an missionary evangelist te through khan a ni ta chuan ih a tam zawk hi chuan rawn tih dan hi pastor te khan hei hi ih kan rawn recommend a sing khat kan nei a ih-- I rawn zir ve rawh se, zir a duh si a tih ang thlan tih khan an neih ang zat zat khan aw an rawn thawn phei ve tawp mai a, a pawisa neih zat ang khan a dang zawng kha chu i keini'na kan lo buaipui kha an ngai ta, khati ang khan ta an fee hi sîngnga kum khata sîngnga leh tih a nia, maherawhchu khatiang neih lo khan ni tlangpui a, tin i ah. A then te phei hi chu an nu leh pa te pawn an phal lem lo. Ten ni ta ni. Christian a inconvert khan an rem ti vek kher bik lo. Rem ti lo. Tunah pawh hian Nepal ah han student pakhat kan nei ta hmeichhe a pa hi thinrim em em a, hei hi a zir zawn chhunzawm zel thei ngem tih te kha a nia struggle ve khawp a. An nu leh pa tena an phal loh te hi an la tam a. Tiang chu a ni a. Chuvang chuanin an nu leh pa te atanga support kha chu. ih hmuh kha a harsa ih chuvang chuanin ih tin sawi leh kan report ah te pawh khan kan pe tawh a DMG ah khanin ih heng kan naupang te ho hi a mak ve em em chu khatiang rawn piang thar khan ih Pathian thu duhna hi nei ve tlat mai a Pathian thu zir chak na kha chuvang chuan keini kan nupa hian a bik takah chuan kan thinlung a hneh em em a. Eng pawh ni se, pawisa pawh nei lo se, mi in Pathian thu a hriat chak a, a zir chakna nana chuan tih dan a awm ang i, tiin an committee ah pawh hian kan pa hian a ti zel a. I tang ang u, a tih dan a awm ang, sum an neih loh vanga hnawl hnawl loh tur tih kha keini i enge keini duh dan a ni ta, tin kum sawm kum sawm sarih pariat lai pawh lo ding tawh mah se, Kan college hi kan la chhang chhe ve khawp mai a, hei college hrang hrangah hian kan awm ve tawh a, Pathian zara ih Del, Bangalore lamah te pawh ih helai hi chu chhang chhe ber pawl hi kan ni ang ka tia, ih ih hman atang tawh khan chu kum sawm sari, pariat lai a nia, BTH hi kan la nei reng a, chu zawng chu ni mai a, kan la chhang thei chuang lo a, tikhan a a nau bu chip, umm, a nau bu chip ho hi ti hian kan enkawl reng a, tin CTH kan tia, Eh, certificate in theology kha kha Hindi ho an ni leh ta, ih Hindi ho hi kan nei bawk ta, tiang chuanin ah kan awm ve nawk nawk a ni. Kan la chhang chhe ve khawp mai. A pawimawh hle mai nichina kan sawi ang khanin, ya, ka rawn tar lan tum hi ah chu mite chuan an pui e, tih lampang kha ka rawn tar lan tum ber ni lo va, kan thalai te pawn an puina chhan chu rawn piang thar ring lo mi rawn piang thar hnam dang te hi Vawi leh khatah hian an chhungte an hian an phal mai bik ngai lo ni chin a, Pizote Seng khan harasatna tam tak kha an pal tlang a, chungah chuan puih khan ngai thin a, chumi kal tlang chuan Delhi Mizo thala inkhawm ten pawisa aw an neih ang tawk tawk te tha tin hian an pe ve thin tihna lai kha khalai kha kan sawi duh a, chu chu Pizote te pawh hian an chhungkaw em lo an lo buaipui thin ni. Pula la kha kan zawt ve leh lawk ang a, umm a nih leh Doon Bible College ah hian Rawn zir turin eng ang mi nge nih ngai, kum zat emaw, qualification emaw khalai kha min a hrilh thei ang. A BTH zir tur chuan eligibility kha class twelve pass a ni ta a, chuanin class twelve an pass phawt chuan tu pawn a zir theih. Mahse class ten an pass hlauh va, Class class ten zawk kha an pass chuanin hei mature candidate kan ti ta a, kum sawmhnih panga an nih tawh kha chuan class ten pass pawh an la zir theih. Chu chu ATA ATA guidelines ang kha a ni ta a, Asia Theological Association ah anmahni hnuaia ah in ah, Anmah ATA college kan nih avang khanin anmahni ATA guideline kha kan zawm a, chu chu tu pawn a zir theih class twelve an pass phawt chuanin. Umm umm umm.
Tichuanin a ni leh nichin khan Hindi section kha ka sawi tawh a, Hindi section kha a pawimawh teh mai nia ka tia kha, Hindi lai kha a pawimawh a, khala kha min lo explain sak lawk thei ang. Hei Hindi hi a pawimawh khawp mai a. Hindi course zir tur chuanin qualification a awm lem lo va, eh, mahse hei Hindi chhiar thei leh Hindi tawng thei kha a ni mai a, ah, mahse a material kha chu a awm sa a, material engkim kha a awm sa a ni ta a. Chuanin a zir ho chu hei, ah, hei, ah, village lampang, ah, a evangelist te leh, Pastor lo thawk tawh te hei formal a formal taka theology zirna ah nei lo ho ti mai ang maw? Khati ang ho kha an ni tlangpui ta a, pastor lo ni tawh tak. Theological background nei lo ho kha. Nei lo ho kha an ni ta a, chu chu kum course kha kum khat lek a nia mahse an lawkpui tak zat in kan hria a chu chu. Kha kha an mah ni aw kal dan kha phung. A ni le hostel in nei tih na nge kum khat ah khan a day scholar nge nia hosteler angin ngen awm ti lai kha. Aw an mah ni kha hei regular tak in hei a campus ah khan an awm lova mahse thla khat ah hian kar nih kha an lo kal a an lo awm a ngai a kha kha class an lak a ngai a chuan kar nih hnu ah khan an haw leh ta a. Khami anmahni na thawh na ti mai ang a ministry ah khan pastor te leh evangelist an awm na hmun mawna khan an kal leh ta a chuan thla tin kar nih khan lo kal zel a ngai aw kum khat. Chumi kar hneh rawn thleng thleng a rawn awm a rawn cham chhung chuan nang nen hostel in lo provide a. Hostel kan lo provide a chaw chaw leh engkim kan lo provide a chuan teaching te pawh maw chuan a tlangpuiin hei hindi course ho hi A fee awm lo tluk kha ni mai. Hei hei mi mi tlawm ngai thenkhat hian an lo sponsor thin a maw? Khang kha, anmahni pawn pawisa pawh an nei lutuk lem lo va. A ni chu.
Eng pawh ni se, kar hnih chhungin a rawn awm ngei ngei ngai thin a. Chu chu anni hian he lama Dun Bible College te hianin an lo provide vek a ei leh in turte leh an mutna tur tih te kha. Chu hostel chu en leh lawk ang u hmiang aw tunah. Aw tuna kan hmuh lai hi hei ah an hostel a ni ta a ni. Hei hi Dun Bible College a mipa hostel a ni ta a. Tichuanin room eng zah te nge awm Pulal tunah hian? Tunah tak hian room sawm thum pahnih kan nei a. Ahh tunah hian an an la renovate mek a. Hei tikhan an awm ahh. Tumah an awm hrih loh tunah hi chuan pandemic vang khan an chhuak vek ta a nih chu.
Room sawmthum pahnih a awm a ni ti hian hmun nuam deuh helai hianin court te pawh hei awm thei tur badminton court hi badminton court hi awm deuh zel mai a theological college ka hmuh tawh hi chuanin umm Shillong ah te pawh khanin kan Unau UPC te. Ah pawh khan khatiang tho khan Bible College ah khan an nei a, ah Pathian thu zir ho i badminton khelh te pawh an thiam thin nia, engmah an tui thin nia kan uang lawk a nih chu. Le hmeichhe hostel lampang sawi leh lokang Pizo te khan an sawi se, mipa hostel chu hei nuam deuh in nei ta a, hmeichhe khawnge an awm. Hmeichhia hi i hemi hi an lo din kum hi Dehradun a in sawn chho hi nineteen forty five a ni ta, khata tang khanin ah i a founders hianin,

Engzah nge awm ve thin ang hmeichhia hi pandemic hmai? Sawm leh pathum sawm
pali te. A ratio chu in thlau hle mai mipa nen chuan tira a ni chuan hostel hmeichhe hostel lam chu kan pan dawn mai nia va en ve leh hrim hrim la.
Aw helai a hnuai pahnih hi tuna kan hmuh lai hi staff quarter an ti ta a ni. Tichuan Pi Zoteii kha a sawi vek tawh kha hmeichhia tir lam an awm lo tih kha maw? Chuan hmeichhia kha an la tan ta a. Tunah chuan hmeichhe ho awmna hi hei a chung first floor ah hian an dah ta a ni. A pahnihin min le? Aw Sawlai nen sawn. Tichuan hmeichhia te pawhin tunah hian Pathian thu Dun Bible College ah hian an zir ve thei ta a ni. Aw helai hostel hnung mipa hostel hnung khan ta kan hmuh lai hi te chuan hei tuna kan kan rawn tih lan chiah hi aw han sawi rawh le salai in saw enge umm hei mahni awmna lai tak chu hei hi a ni a aw a chung zawk kha umm hetah hian in luah ta te rawh tunah hian pula la te in a ni aw an nih hian in aw hetah hian an chhungkuain an awm a umm kan la sawi duh lo a tih lampang khan. Fanu pahnih an nei a, tunah hian class eng zang nge an nih kha? Class eleven leh class eight. Aw, class eleven leh class eight a ni. Khawi school ah angin kal tir? Dehradun ah hian. Grace Academy ah khan. Grace Academy.
A tha sin Dehradun hi maw? School tha hlawm khawp mai a. Aw, kan sawi tawh a ni chin khanin online in class an la kan ti ta a. Chuan tunah hian teacher eng zang nge awm? Tunah hianin teacher hi teaching faculty hi pasarih kan nei a, chuan part time teaching hi part time teacher hi pahnih kan nei. Tuna in principal ni lai mek hi? Tuna kan principal hi Vidush Bhandari hei he Dehradun khawmi. Aw aw aw a ni tak chu. Enge i hmuh dan nangma thlir dan hrim hrim a tha i ti em a mai? Aw a ni hi a la naupang bawk a a tha chuanin. Hei pastoral lampang kha a thiam a maw ni hi chuanin education theological education lampang pawh a ngai pawimawh a tunah chuan a tha kan ti khawp mai. A nih leh thil pakhat chiah
hetah hianin hei nichin khan ka insawi tawh thangin nupa pawh khanin kum rei tak lo ni tawh mahse kum sawm sarih leh pathum lai lo ni tawh mahse bth bak kha a tih theih loh intit a ta a ni. A chhang em em lo khan a awm ve ta, chutlai takah chuan enge in thlir dan ni hrim hrim. Hei midang tan hei rawngbawlna a rawn in train tan hian ni le khalai kha a tha tawk in in hre thawp em? Heti laiah hian thil pahnih hi a awm a, a pakhatna chu a founder Harry Liddle khanin khami grass root level training atan khan a tana a lo din kha a ni a. Chungah chuanin khami grass root level an tih khanin, hei a sang tak pawh hei an tum lem lo va ti mai ang maw hei khami bts level thleng hi a hriat tawk an lo ti a ni mai thei chuanin mahse ha chuvang chuan an lo hrang lo hei bts grassroot a ni tawh kha chuanin lehlamah chuan tiraw khalaiah khanin leh. Eng nge a tuma kha a chiang tawh viau a ni khalai kha. Chuanin i sawi ang khan kum sawm sarih pariat lai lo nih tawh kha chuanin MDiv te lo leh MPH te pawh hei thleng hi lo awm tawh tura hei midang tan chuan hei leh keimahni pawn kan lo beiseina chu awm ve tho a maw? Khang kha leadership ah khan a in ngat ve a ti mai. A dik chiah aw a nih tak chu. Tichuanin nia room pakhatah hei kan lut leng a Pizo Teite nen hianin aw an mahni te nen inkawmna te pawh kan nei chho leh dawn nih hmel khawp mai hmm. Hei kan la Inkawm tui khawp mai a, Pu Lala te nupa nen hianin. Umm, tun tumah hianin hei umm eng eng emaw han kal rem chan takah chuan an nupa hi han kawm chian hi ka duh hrim hrim a, an in lo inhawng an lo inhawng em em mai a, tin kan chhungkua chawiah te pawh min han sawi nghal a remchang khawp mai kan tia, keini pawn kan lo pha lo nasa mai a, a ei in lampang phei kha chu aw kan hlim dar dar khawp mai, e tihian ka zawt duh chauhin nupa hi umm. Eng tikah nge in inneih ti daih teng, in rin loh lam deuh ka inzawt teng. Tunge a sawi ang? Ka lo keng mai a. Aw, two thousand two May ni sawm thum ah hian. Two thousand two ah in innei ta a. Umm. Tichuan May ni sawm thum ah maw? A lawm awm e. Niching khan kan sawi tawh a, fa pahnih an nei kan tih tawh kha. Aah, rawngbawlna ah hian engtin nge in luh dan? Khalai kha tunge a chhang zawk ang che? Aah, rawngbawlna ah kan luh dan tih hianin i. Kan theih ang angin i kan inhmang ve thin a, kan inneih atang hian two thousand two atang khan. Chuanin i Pathian Pathian enge pawlna hi kan chang a, kan pahnihin pakhat in a chang ni lovin. Chuan two thousand ten atang khanin i kan kan chiang tawh em em a. Marawh chu kal chhuah Pathianin min min koh dan hi kal chhuak Turin min ko tawp mai ni. Eng ti tur ber nge tih chu kan hre lo mahse engkha mi full time a kal tur khan i kha kha kha aw kha a ring hle mai a. Tichuan ama erawh chu Delhi a awm kan nia, Delhi a in settle hna thawk kan nia. I fa kan fa ten la teh bawk si. Mahse kan han tawng try leh a two thousand ten atang pawh khan i ama erawh chu i a chiang em em a Pathian kohna kha tin hnial theih rual a ni lo a. Chuvang chuan two thousand twelve ah khan i decision lahin full time a Pathian rawngbâwl hi kan duh a tiin tiang chuanin kan thawhna te ropui tak chu ni lo nangin atangtein kan bâng a. Chuanin engpawh ni se la i kan ti a Bible hi zirin in equip ve phawt ang tiin tiang chuanin Bible zir kha kan han ṭan ve tawp a ni. Calling khan dawng a ni, an nupa hian an chiang em em a ti tawh kha maw? Amarawh chu tuna han enge han in equip a tih chiah kha kal chhuak mai lo khan an calling dawn atanga kal chhuak mai lo khan koh nan dawn atanga kal chhuak mai lo khan Bible zirna lamah chu chu an han enge an in thlur bing leh a in sawr bing leh te pawh ti ta ila chutiang chuan ni ta a tichuanin Pula la hi Bible college ah khan i kal ta tiraw chu chu ni leh ka ka zawh duh che chu A hmain nang pawh bank ka i thawk a, i nun hna thawk bawk a, Delhi base an ni a nupa hian. Tikhan an han bang ta, Bible college a han kal leh thut lai feelings a kha. Khalai kha a hrehawm i ti nge nia, aw a rawngbawlna zawn, a kohna zawn a chiahna han tih kha nuam ta nge khalai kha min hrilh thei ang. Aw, a ti lai kha
sawi thiam pawh hi a har khawp mai. Ni e, a boruak khi a inang tawh lova, a chhan chu monthly income kha kan nei tawh lova kha kha eng nge ka bi boruak ti dangtu main factor lian ber ti mai ang maw? Mihring lamah hianin kha kha a nia. Chu chu a harsatna neuh neuh te pawh hi a lo awm ve a. Naupang school kal te pawh tawrh a. Naupang school kal a ngai a, keimah ka kal a ngai a, kan zir a ngai a. Mahse Pathian khawngaihna zarah kan ngei, chaw te chu kan ngei em lo. Kan ngei trep thin a, mahse kan ngei lo zel tiang. Pathian rinawm zia kha kan hmu chiang em em a ni. Aw, tuna Sawinkhan Pu Lalan an eizawn nan thlawn takah chuan pa berin aw, i school an kal tha le an ti tawh mai ang. An faten school kal leh ngai bawk si. Khatah khan an han ngei a ngei tep thin a tih kha ama erawh chuan ngei ngai lo a, Pathian khawngaihna an dawng a. Hetiang hian aw, tunah hianin Dun Bible College-ah an thawk chho ta a. Ama erawh chu nichain kan sawi ang khan Pi Zote hi chu school-ah a thawk a ni. Tichuan le kum thum helai helai hmuna in awm tawh a Dun Bible College-ah. Kum thum hna an hmang chho dawn ta a. Dun Bible College atang hian aw eng emaw ni hi aw vei khan nei ta tlat mai a ni. Khawi lai nge hemi hmun hi chu ni tawh lo an ti a. Khalai chungchang kha Pizote khan min han hrilh leh lawk se chuan Pulala pawn khalai khan an sawi bel leh ta se tawh. Ni e, khalai kha i Pathianin min kohna kan hriat khanin hei i nge ram thim kan tih ang chi a kal hin ta ni. Hetianga Bible College a thawh pawh hi ni lo va, i kan duhna hmun hi i a tir atang khan chuan kan nei a, mahse keimahni khan i in equip ve phawt kha kan duh vang khan Bible chu kan han zir ve phawt kha an ta, i enge training neih phawt kha kan duh ta. Chu chu Pathianin a hma chu kan kal chhuah atanga kan rilru a dah, kan kal chhuah hma pawh kan rilru a dah hi Haryana ah khuan khumi Kurukshetra khu ni ta ni chuanin tunah han kum sawm dawn chu a lo ni ta, kan rilru ah han a dai thei lo reng reng a, khulai hmun khu a ni reng a, chuan kan theih ang ang in kan zuk kal a, kan chhungkua in tawngtai na te kan nei a hmun ah khuan engtia hma lak tur nge ni ang, engtia kal tur nge kan ti a, hemi pandemic hma pawh khan kal kan duh khan rilru khan rawn awm leh tawh mahse in hei pandemic hian min rawn ti buai leh ta covid vang hian ti hian hei movement nei thei lo in ti hian kan han awm ta. Khulai hmun khu i Hindu ho hmunpui kha lo ni ve ta. Chuvang chuanin ah enge kan tih ang tih theih kan neih pawh hi kan hre chuang lo mahseng i chhungkua zuk awma zuk tawngtai tawp ah khami ah ice breaker kan tih ang chi anga tia zuk tana tia zuk tawngtai ve tawp tawp mai, a dang chu Pathian in a rawn ti mai ang tih kha kan rilru ah tunah chuan a rawn lang a, a lian ve tawh hle, keimahni pawh i enge kan fa te pawh kan hrilh tan a, kan prepare ve a, a shock kha awm loh nan khulai hmunah khan a chhan chu i enge keimahni hmel ang te an lo awm loh bakah I enge Hindu ho hmunpui lutuk ve a nih vang khanin i emarawh chu khulai teh khup Pathian in min pek ve tlat a nia. Kan tawngtaina pawh hang ka ti thin a, Lalpa min laksawn sak miah suh khumi khu ka ti a. Chuan vawiin ni thleng hian min la pek, kan la phur em em kum sawm chu ni tawh mahse kan la phur reng tho, kan la kal chah a. Khami kha kan la duh mawlh chuan tunah ha chuan kan dil ngawrh tawh a, Pathian hian a han Lalpa kan luh hun ve tawh e kan tia, chuvang chuanin helaiah hian kan lo ih hemi DBC kan join pawh hian kan hotu pan hian kan sawi nghal a, hei hi kan helai hmun hi kan destination a ni lo, Pathianin hmun dang min pe rei tak kan awm dawn lo tih kha a nia, marawh chu tunah hianin an ngen ve a, kan pa hi ih academic lampang hi buaipui turin. Engemaw chen chu min awmpui rawh chu an ti ve a, thei ang ang in an pui a. Marawh chu, engtik nge Pathian hian kawng hi hawng dawn tawhin kan hria keini pawh hi ih kan tawng try nai hi ih tunah chuanin ih enge kan dil kan dil enge kan frank aw kan dil uar tawh a, ih kawng rawn hawng tawh turin ah mahse Pathian thu thu ni a ah amah an kawng a rawn hawn chuan khulai khuan luh thlak chu kan duh khawp mai. Kurukshetra lampanga Ministry Ahh kan va tih dawn chuanin hei hi ahh in resign ti mai ang maw? He kal san a ngai anga chuanin khutah hian eng ber nge kan va tih ang tih kha chu tunah heta tang hian a hriat theih chiah lo a, kum khat vel chu hei enge kan tih ang eng lampang nge kan tih ang tia survey hun a va man te pawh hi a lo tul ve mai thei a, eng pawh nise Pathian kan nu sawi ang khan Pathian timing hi pawimawh a, chuanin chuan thu awi, Pathian thu awi hi pawimawh a, thu awi ka tih ah hei eng nge Pathian ngah theih te maw, Pathian timing kha kha kan la eng nge. Kan beisei mek a ni, Pathianin kawng kawng a hawng tawh dawn tih kha kan kan ring a maw? Chu chu kan la tawngtai mek a nih tunah hianin. A a ngaihnawm khawp mai, ngaihnawm pawhin tih chho ka ring. Chu koh nan dawn dan kha Kurukshetra an ti ta a, Haryana ah khaw a ni ta a nih chu maw? Umm. Engpawh ni se kan viewers ten i Pulala te nupa Pulala, Pizotei leh an fanu te pahnih an tan lo tawng try teh u, hei an veina hi a rei tawh em em a kum sawm chuang a ni tawh a, tunah hian Dun Bible College atang hian an ban a ngai dawn ni, chutah chuan tinge hma lak zel dan tur kha sawi thiam pawh har a ni, chhan chu chhungkaw rorel kha a ni tawh ringawt lo va, tuna an mission tur hi missionary turin kal an duh a, kum sawm chuang hemi tan hian an inserh hrang te pawh titeh ang. Chutiang chuan hmaan la meka kan viewers te pawn khawngaih takin tawngtaina ah lo hlan lo hlanpui mual mual ula, Christian pawhin la awm lo tiraw tunah hian mangin a? An tam lo a ni aw, Hindu Hindu enge hmunpui ang kha nia an ruh ropui nia khulai khu chu maw? Chu chu anni hian tunah hian hmatawng turin khatiang khan an inbuatsaih mek a ni a, tichuan hei anni pawn nichinan sawiin khan an zuk kal thin a tawngtaina te an zuk nei thin a ni leh Tizuang hian kan kal kan kalpui daih te'n kan zawhna. Umm, Pizo te hi inchhungkaw innghahna Bible chang ka zawt cheng a, chuan Pula la hi enghla nge inchhungkaw a induh ber e tih kha ka zawt bawk dawn che a ni. Aw, tichuan an sawi teng le. I kan chhungkaw kan innghahna leh i Pathianin i min koh chhuahna ah kha mi kan chhuah dawn, Delhi atanga kan han chhuah dawn pawh kha chang kha kan rilru a lian ber lep. Tun thleng pawh a awm chu Mathaia bungruk chang sawmthum pathum a ram leh felna chu zawng hmasa zawk rawh u tih kha a, chuti chuan chung zawng zawng chu pek belh chhang che u tih kha a ni a, a ram leh a felna zawn hmasak a ngai a, chung zawng zawng hi a lo tam khawp mai a ih min pek belh chha tur hi, chu chu ih kan chhungkua ah hian kan duh a, kan nunpuia a Pathian Rinawmzia kan hmu zel a, i Pathian neih hi a chang chuanin a challenging kan ti thin a, mahsengin a ropuina a thil tih theihna kan han chan hianin a nuam kan ti a, Pathian hnaih a awm te, Pathian neih a awm te hi a nuam tak zet zet a, chu chu kan sawi duh a ni.
Kan la duh maw kan chhungkua? Hemi him lampang kha a ni deuh a, hi li det mi tih kha a ni deuh ber in ka hria. Aw, min hruai zel thin tih kha maw? Aw, min hruai zel thin tih kha aw. A tha hle mai. Umm, ti hian rawngbâwl tawh chhungkua in ni a. Nupa in chhungkua in rawngbâwl tur in a inpe tunah hian a lawmawm khawp mai, ka lawmpui khawp mai chu i nupa in. Tichuan, engtin nge ka zawh duh cheu chu, helai chuan ni e, zing leh tlai ah tikha chuan in enge kha, inkhawmna chu awm teh meuh mai. Mahse, Chhungkua maicham engtin nge in hman thin? ti lai kha Pu Lala nge Pi Zote aw a lo sawi Pi Zote hian a sawi anga chu chu a pawimawh a si a ka tia chhungkua ah hian chu chu engtin nge in fa te pawh nia a hun in hman pui thin kha maw a fian rial lai kha. Aw hei hi kan tih dan chuan zan ah hian in Bible hi kan chhiar ta, hemi i devotional book ang te hi, our daily bread te hi chu i naupang ho pawn an nei tawh a, anmahni in zingah te an ti tur a ni ta kha chu hei hi kan zirtir tawh a. Mahse heng zanah hianin hemi Bible hi tunah han Chronicles ah kan ti leh mek a, tikhanin chapter khat zel hian kan chhiar ta a, chuan keimah a nih loh pawn i kan pain emaw tikhan kan explain ta a, chuan khat atang khan naupang khanin. Ahh khan Bible hi pum hian kan zir ta mai a, chuan chapter khat te te in kan chhiar ta a, sei lutuk chuan a chan ve te a nia, ahh tiang chuan mahse hun kan neih chuan chapter hnih te pawh kan chhiar ta, chuan kha kha kan explain leh ta, ih tiang chuan in chung inkhawmna kan hmang. A lawm, a lawm hle mai. Umm, ni e. Ahh, tun tumah hei Dun Bible College kan tlawh thei a, ka lawm hle mai a. Kan sawiin tak ang khanin chhungkuain kan kal a, kan hlim ve dar dar khawp mai a. Pi Zotei te Pu Lalate nen kan han inhmu leh ngat phei hi chu, ahh, eng nge zin man hla tak a ni, ka ti tawp mai a ni. Hemi chungchangah hian Dun Bible College ka tlawh thei ka lawm em em a ni. Tin hei an ni nupain Min hruai kual a, kan sawi ang khan helaiah hianin rawngbawlna pawimawh tak mai a inṭan ṭhin a ni tih kha kan sawi duh bawk a ni. Tichuan a tawp khar nan kan hun tawp lam kan lo hmang dawn tawh mai ang a. Umm Pula la hianin sharing a duh duh eng pawh eng lam hawi zawng pawn a nei anga tichuanin kan hunte kan ti tawp chho mai dawn a ni aw.
A sawi tur chu a tam a, mahse Bible chu ang duh deuh ka nei a, chu chu kan chhung innghahna pawh a ni a. Chuan Pathian min koh, min kohna ti mai ang, hei Delhi a kan awm lai te pawhin kan lo nunpui kha. Psalm za sawmhnih pangana Lalpa ringtute chu, Zion tlang tih ngin rual loh kumkhua awm reng tur ang chu a ni tih kha. Hei hi kan chhiar pawn hei mittui te hi a ta tep thin tih ang deuh khanin min khawih nasa thin hei Lalpa Rin hi a that zia leh a pawimawh zia hi. Enge a lian a keimah ah khan maw? Hei hemi chang ka chhiar hian ka thla muang ngawih ngawih thin. A lo awm hle mai. Lalpa reng tute chu zai awn tlang tih ngin rual loh kumkhua a awm reng tur ang hi an ni tih tiraw? Kha kha aw kan rilru a kan vawng reng dawn nia. Tun tumah hei. kan fian rial fakna a rawn hman dan hi dang deuh hlek a, ama erawh chu e kan hun hman danah hian ka lungawi em em a, tuna Pu Lala rawn sawi kha a kan rilru a vawng reng ila tin an chhungkua an nupa rawn bualna tur kha khalai kha lo hriat sak ila khawngaih takin vawi khat tal hi lo tawngtai sak teh u tih hi ka ngen sak duh teh kan viewers te min lo thlir sak tu te piang kha tichuan hei an kal leh zel na tur kha nichinah kan hriat tawh kha e a pawimawh si a an nih hian an vei em em a. Tunah te pawh helai atang te pawhin engtin nge an chhuah dawn tih chu kan la hre lova, amah erawh chu kha mission-a kha an kawvah hian a tla ta a tla a tla ta a ni. Chuvang chuanin tawngtaipui hi kan tih tur a ni, ringtu kan nih ngin tih lai kha ka rawn sawi dawn a ni. Tun ṭum a kan hunin chu kan ti tawp tawh dawn meng a, hun leh bekah kan inhmu leh vat dawn nia tih kha ka rawn tiam duh cheu a, tin a tawp nan kan sawi leh teng Pulala te, Pizote te inchungah lawmthu ka sawi mawlh mawlh nise, Dehradun hi nuam ka tih phal tuk a, Bible College hi dun Bible College kan tlawh ve thei te pawh hi ka lawm em em a ni. Emaw, kan inhmu leh vat lo aniang za vaiin mang tha vek u le. Rhyme and reason.